vakamuregerera vana chiremba vakatora two years vachitsvaga chirwere chaakanga asina apa chirwere chaakanga anacho vakanga vasingachitarise zvinova izvo zvakakonzeresa rufu rwatongai mwoyo nhasi tinenge tichibata murume anonzi tongai mwoyo zvakamunetsa zvakanetsekana nazvo panguva yaairwara nemararamiro akaita nepaakatanga kuita zvemumhanzi If it's your first time, please do subscribe to our channel and hit that notification button kuitira kuti patoposta next time ndionoita one wevashoma vanotanga kuona vhidhiyo redu. For views and comments, please kandai comment yenyu mucomment section and also like the video kana muchinge maifarira. Also share nemafriends enyu kana muchinge maifarira and always suggest the next artist wamuri kuda kuti tizocover next time. Regai tipinde mukati mevhidhiyo. Tongai Moyo akazvarwa mugore ra1968 musi wa 12 March munzvimbo yeKwekwe inova nzvimbo yaakakura ari yaakaridzira magitare ake kubva achitanga ende pese paakaita mbiri Tongai Moyo haana kuita sevamwe maartisti anoti kana achinge aita mbiri anobva amubva kubva muhometown yake achienda kuHarare. Tongai Moyo akapedzisira atove iye akavandudza nzvimbo yeKwekwe kuti izivikanwe zvakanyanyisisa apa nyaya dzemumhanzi ende maartist akawanda aigara mukwekwe akainspirewa namukoma tongai moyo tongai moyo akatanga zvemagitare mugore ra1988 ah, munzvimbo yekwekwe achidzidziswa gitare namukoma mike yokonia vairidza nebhendi rainzi shiri nhema jazz band ende kunozova iko kwakatangirawo tongai moyo zvemagitare paakajoinawo ah, kushiri nhema jazz band ikoko vachiridza vari munzvimbo yekwekwe Tongai Moyo akugona eh, rhythm guitar eh, pane murume ainzi Shepherd Musekiwa wavairidza naye kushiri nhema uh, jazz band akazobuda uh, mushiri nhema jazz band achinofoma rake rainzi shiri chena express vati Tongai Moyo naRoni Mudhindo vakabudawo kushiri nhema vachinojoina uh, band raShepherd Musekiwa panguva iyoyo Shepherd Musekiwa aitizivikaneiwo bichana ah, munzvimbo yekwekwe ndopavakazonobuda ipapo kutonga imwe achiridza rhythm eh, iye shepard musekiwa achiridza lead plus achiita mavocals then roni mudhindo achiridza bas guitar ari kushiri chena express vakakwanisa kurekodha maalbhamu maviri ende pane nziyo yakanyanyozivikanwa yeshiri chena yainzi ndoita zvangu ndega yakabuda muna 1991 ipapo tongai moyo aive session guitarist akushiri chena express and tongai moyo akabva aita craft his uh, on work and muna 1996 tongai moyo ndopa akazovhura rake band rainzi orchestra utakataka express muna 1996 eh, tongai moyo avhura rake band reutakataka express vakakwanisa kubuditsa album rekutanga rainzi vimbo and panguva iyoyo zvaisava nyore ah, kuti artist arire ah, pakati pevaimbi vainetsa manguva iyoyo vana lenard dembo vana lenard shakata ndotime yakabuda vana mugove ndotime yakabuda vana mabvi nemagokora ndotime futi yairira song yechitekete ndi kuti unzi uri artist wabudisa yako nziyo kuti irirewo ah, pakati penziyo dzaiva hombe panguva iyoyo zvanga zvisiri zvinhu zvaiva nyore nditoka imwe by then aitogara futi kukweko kunova kwaakaramba achigara apa until time yaakazoshaika muna 2011 Tongai Moyo achishanda neUtakataka Express, keriya yake yakaexpanda zvekuti akakwanisa kutipa maalbum anosvika 14 eh, kubva mugore ra96 ah, kuzonosvika mugore ra2011 paakazotisiya ndi Tongai Moyo akawinawo maawadzi akawanda ese nana Zima nachichi maawadzi akawanda and album rake rakanyanyonetsa rakawina maawadzi akawanda panguva iyoyo ndo album rainzi naye raive nesong yeinzi nemvura mese ende tese tinoriziva because song idzi dzaive apa album iyi dzakanetsa zvisingaiti ah, mugore iroro raakabuditsa ah, masongs iwawo tongai mwoyo anga asingazivikani muzimbabwe chete tongai mwoyo aizivikana kunyika dzakati wandei dzakatikomberedza dzemusouthern africa ende tongai mwoyo akapefoma eh, munyika dzesedzo dzakatikomberedza kusanganisira nematows aaienda kwese uko kunana united kingdom sezvandakambotaura pavhidhiyo ratakaita last time tichitaura nezvamukoma uh, paul mataviri tinotoona kuti pato yaakaenda eh, kuuk to iyoyo aifanira kuenda namukoma uh, paul mataviri asi pane zvaizonetsawo kuna mukoma matavire zvakazokanganisa kuti mukoma paul matavire vatadze kuenda naye kuuk satongai moyo aive artist aizivikana zvisingaite muno musouthern africa pamhuri apa tongai moyo akanga ane vana 6 ende vatinonyanya kuziva vaviri nekuti ndivo vanoita nezvemumhanzi tinonyanya kuziva peter moyo ana tongai junior but rimwe zita rake futi anonzi obert but pavana vese ava pane vamwe vane mamwe mazita atisingazivi vakaita sana natasha vana nicole eh, vakaita futi sana nyasha ende vana nyasha ava ndofunga kana makanyanyoteerera song inonzi chiuya wakabata mwenje those names akamamenchena but ndofunga kuti vazhinji vanga vasinganyanyoziva kuti ari kutaura nezvani ende panguva iyoyo akaimba song iyoyo mumwe wevadzimai vake anga anga abva muno muzimbabwe ari kunogara achi kuuk ndopaakabuditsa song iyoyo ende mudzimai wake paakangonzwa song iyoyo akakwira ndege kudzoka mudzimai wake ainzi barbura anova futi akazoshayikawo futi tongai moyo asati ashayika Mudzimai waTongai Moyo anonyanyozivikanwa ndimi Nenhle Mukweli because ah, mudzimai ndiye wechipiri ah, zvireve kuti ndiye ainyanya kudiwa asi ah, zvinoreva kuti ndiye ainyanya kubuda especially pama interviews and patime yaakarwara paakaita documentary rake eh, ndo pakanyanya kubuda pachionekwa Minenhle Mukweli ndiye umwe aive wevadzimai vake vaakanga akaroora eh, vaakararama navo vakasurviva now up until atime yaakazotisiya muna 2011 muna 2003 tongai moyo akabreaka record paakaenda kushow yake yekuuk after atonzwa kuti baba vake vakange vashaika and akaita proceed to go to the show kuuk vazhinji vakakadzika kuti ko sei munhu paanzwa kuti baba vake vashaika aramba achienda kunoshanda iye achiziva kuti e, baba vake vashaika asi iye akazouya achizvidhifenda akati aiwa ka pazoshaika baba tanga tange nenguva yakareba eh, tichibuditsa mari e, dzekuti varapwe ndi imwe mari yari tikatoshandisa kuti varapwe baba ndiyo yandanga ndawana kushow iyoyo yekuuk vakandiita advance payment eh, kuti tikwanise kurapisa baba asi sezvisinei e, mwari vakabva vatonga saka kuti ndichirega kuenda kushow iyoyo ndinosungiswa zvekunzi ndatadza kuita forfew kana kuti ndabreacha contract asi vanhu vazhinji vakati wadii kutaura nemapromota eh, kuti vakunzwisisewo kuti tange waviga baba then wozoenda kushow asi zvisinei tongamoya anga atoenda kuuk nyaya idzi dzaa dzangove nyaya paakanga adzoka kubva kuuk muna 2008 tongai moya akabreaka rekodi zvakare After iye Tongai Moyo ati e, inini handikundwi naMacheso nekuti Macheso haana kudzidza kundidarika. Vazhinji vanozviziva kuti ndopakazotanga hondo yemashoko pamusoro pakati pa e, Alec Macheso naTongai Moyo ende zvakazoita kuti mabhendi awa ave nerivalry ende vatsigiri vavo vachizama zama eh, kuti zvifai asi eh, promota aivepo panguva iyoyo chipas ndofunga achiriko nanhasi akazama kuti vanhu havayanane dzimwe nguva achiita maatinoti majoint shows ekuti pane pachipefoma atongai mwoyo eh, alek macheso anenge aripo kuzama kuti vaartist ava vayanane asi pakaramba pane hondo yemashoko maartist avo akazosvika panguva yekuti vanga vakuwirirana vakaona kuti aiwa paita miss uh, understanding uh, yemafacts and mabudiro azvakazoita anga anga anga ava different but maartist anga akuwirirana asi mafans avo haana kuzombobvira aregerera uh, vatongai mwoyo saka mafans alek macheso aitiwo aiwa uh, akazotaurira izvozvo nyange vakuwirirana tinii nazvo avavo vachiti asi vakazoishandisa iwei iyoyo as a way of advancing their carriers sepataiona kuti venyu rainzi rikanzi rina tongai moyo raizara and next week ironzi ranga rina alec macheso rozara pachiitika kacompetition kekunzi ndiani anozadza kudarika umwe urwere hwatongai moyo hwakatanga mugore ra 2004 asi by then masymptoms aivepo panguva iyoyo vaiti vakaenda kuchipatara madoctors avo aivamanikidza kuti vatestwe zvinhu zvavanga vasingarwari and by then vatongai mwoyo vaitestwa hiv and aids every now and then ichionekwa iri negative up until eh, vese vemamedia houses vese vemapepanhau vakatanga kunyora kuti vatongai mwoyo vakanga vane hiv asi vatongai mwoyo as a way of trying eh, to say aiwaka hazisirizvo zvandiri kurwara nazvo asi ndiri kurwara hangu vakatozopedzisira vaita public test yehiv status yavo muna 2005 eh, pajekerere nenew start center ende vanhu vese vakaona kuti azveshuwa but vamwe vanga vakuti its a just a way of marketing uh, new start center vatonga imwe vakatanga kuita eh, mishaya dzaikura semunhu ane mahumunya e, panguva iyoyo and eh, zvaive zvichiita sekunge masymptoms emunhu ane hiv so pakaitika two years kubva muna 2004 kusvika muna 2006 vatongai moyo vachingotestwa hiv ichishayikwa vodzokera kuchipatara kuti nhai veduwe zvamuri kushaya izvi toita sei vobva vati rega titsvage kudzama dzimwe nzira dzekutesta the same disease e, nekuti tiri kuona kuti masymptoms aripo ndiwawo pavakazorekomendewa havatongai mwoyo kuti vachienda kuharare kune imwe uh, hospital pavangosvika vachionekwa nadoctor doctor akabva ati aiwa ka iwo semaonero andiri kuzviita you could be suffering from non hodgkins uh, cancer e, ndopavakazotestiwa vakaonekwa kuti aiwa zveshuwa uh, vakanga vane cancer yanga yakuvanetsa and yanga yatova paadvanced stage Kubva muna 2004 kensa yavo yakadiagonizwa muna 2006 musi wa 15 June ndipo pavakatanga kuziva kuti aiwa inini ndava nechirwere eh, chandiri kundinetsa chenanochkins kensa asi vatongai moyo vakaita battle with that disease kubva mugore ra 2006 eh, payanga yakuzivikanwa eh, kusvika mugore ra 2011 pavakazotisiya vatongai moyo patime iyoyo eh, semaziviro atinoita cancer haisi easy kurapa ende mafacilities avako mazuva ano asiyana nemafacilities aivako back then ende mishonga yaidiwa yaitosvika kuma 27000 dollars kuti vaitwe chemotherapy vapedza kuitwa chemotherapy mishonga yaidiwa and also a way yekuti varambe vachirarama vari healthy asi vatongai moyo havana kusiya kuita zvemagitari vairamba vachinoridza e, magitari each and every time eh, pavainge vachirwara patime iyo even though eh, vafanzi vazhinji vanga vasingazvione chataingoziva kuti amba nziyo dzavo tichinakidzwa taisingazivi kuti eh, vatonga imwe was already battling masongs akawanda avaitobuditsa panguva iyoyo vaimabuditsa anga akutaura zvenguva yavo yekubhabhaisana nehama dzavo vachibhabhaisana nevanhu vachikumbira kuna samatinga kuti aiwa kazvandakuuya ikoko samatenga eh, mhosva dzangu musazodzi kuzotongera ah, kuvana vangu ipapo apo pese apo vatonga imwe vanga vatogara vakutoziva kuti a ah, nguva yandasvika yanguva yakaoma mishonga iri kudiwa iri kudhura vawebsa vawebsa shamhu panguva iyoyo ndivo vaiva minista vaiona nezvemumhanzi nezveentertainment nezvemayouth nezverecreation vakatomboita kuti paitwe campaign pakatomboitwa show yainzi save dehwa yakakwanisa kuti iraise mushonga waidiwa kuti ubatsire kuti vatungaimwe varapiwe and wainzi ruto, ma, ruto something ndichaisa zita rachona pascreen eh, sekuti mazita awo anonetsa eh, kusheedzera mushonga uyo wakazvisinei wakawanikwa mari yakawanikwa mushonga wakauya asi patime iyoyo vanga vakusafawo futi nemakidneys avo anga akuramba e, achinyanya kudzimbikana zvainga zvisingakwanisike futi kuti mushonga even though wasvika vakwanise kuadministiwa that was muna 2011 time yakazoita mm, eh, situation ikava nani eh, vakakwanisa kunge recover bichana vakaadministra first dose yemushonga iwowo asi haa vakati vapedza kuadministra zvakaita sezvakaita wes and then ndopavakazopedzisira vatisiya 15 october mugore ra 2011 rufu rwavo rwatongai mwoyo rwakadzimba vanhu vazhinji sekuti papanyanye kuitwa effort nevanhu vakawanda yekuti tiseve upenyu hweartist wedu aitinakidza and it is noticed kuti pavakanga varwara ipapo even mbizo stadium ah, kwakaitwa send off yavo e, kwakanga kuchi kwakaatenda vanhu vaidarika more than 15000 and even kwavakazonovigirwa kuzhombe kwanga kune more than uh, eh, 10000 people vakaatenda funeral ya uh, vatonga yemoyo panguva iyoyo ende mamwe maartist ese tikatarisa vana somantla ndebele vaakamboimba navo vakatomboimbawo amusi wefuneral iyoyo pakasvika bhodhi yatongai moyo ichibva kuharare ichienda kukwekwe payakasvika mukadoma vanhu vakatombobloka road zvikanzi hazviite kuti mubude navatongai moyo muno mukadoma vasina kumbotendererawo eh, vanhu vachiona eh, vatongai moyo vari mukofini havo vachitendera kuti taundi yese inge ichiona vakazomuvha bhodhi yavo ichienda kuwe asi nyika yese yakamuvha ende kana vanoziva vaivepo panguva iyoyo eh, road yeempress ten off inoenda eh, kunzvimbo yavakazonovigirwa iyoyo kuzhombe makange makazara vanhu eh, mota dzakazara dzakaita kurukana pachitadza kunyatsa kufambika nekuda kwekuti vanhu vese vaiti tinoda kutombonosvikawo vazhinji vakaitwa mainterviews vanoreurura kuti aiwa even patime yairarama vatongai mwoyo e, muzvikoro zvanga zvakakomberedza kumusha kwavo ikoko hanzi vaiti vakangokumbira kuti nhai vatongai mwoyo vana vechikoro havachisinawo bhora havachisinawo majezi ebhora toita sei vatongai mwoyo vaigona kuita fundraising show inoita kuti vana zvinhu zvese zviri kudiwa pachikoro ipapo zvinge zvichiwanikwa vatongai mwoyo was one of the heroes eh, vakanetsa vakaita mukurumbira vakabetsera kushepa music yemuzimbabwe kuti ive zvairi nhasi ende marivari avo pakati pavo namukoma alec macheso akabetsera futi sevamwe vaimbi vese vanotaura vakaatenda panguva iyoyo vana tedius matsito vana e, somandla ndebele vana baba charamba vanani vakakwanisa kuatenda pataimi iyoyo vakaona kuti aiwa rudo rwaive nevanhu kuna vatungai moyo rwanga rwakawandisa